inini ndoisa tambo muhuro kuti dzouyayi anditi bcause ah, unoziva mwana nguva hazvibatsire kuti iwe uzoti uda baba wako papaipai pese apo wanga uchisingavake anditi just because pane something now. hey guys welcome back to my youtube channel welcome back to life in zimbabwe so today we're talking about the issue of the Mutukudzi family, all the things surrounding the issues and the inheritance issue as a whole in Zimbabwe kuti chii chinomboitika panyaya yenhaka, panyaya yepfuma inenge yakasiiwa nemufi, nerelationship inenge iripo between vana nemufi, nemufi akazorora mumwe mukadzi kuti chii kandi chinombosakisa kuti zvinhu zvitadze kumira zvakanaka. So you guys before I go any further, I want you guys to listen to what daisy had to say concerning issue yasoma mtukudzi yekuti akatadzawo pefoma pastage concerning issue yasoma mtukudzi kuti sei akange achimurambidza kuuya pakare paya so i want you guys to listen to this video and then we'll talk about it when you guys are done

Eh, anga akatonditsvagira pekuti chikaipa anonogara handina kuita zve zvekuti anzi watizira mukumbo kana kuti unombononetseka umborojerwa umbodino a good house panumber 11 bidof and ini ndakarohwa 19 yavo unoona kuti pakaitika mischief ka mm. eh, but eh, handina kumboita basa lazvo iri unotori nomwe mwana amene kuti unomunzera anonzi sibo yes eh, aripo yes but uh, i don't know kuti vanhu vanenge vachizvitora kupi zvavanenge vachitaura Mm. ende hapana mwana akatadza kuenda kuchikoro Mm. indini hapana munzi kwaye mwana uyu ndozi he chichi zvinotaura kunzi handi kuona vana ati nai ndingavaise muhomwe here as long as mwana ari kupamba ari kudya sadza ka ari kuenda kuchikoro ndozvinodiwa eh, ende ini andi eh, maybe kana zvezvavataura handigari munhu ane nungu i don't want lazy people because munhu ane nungu hauna kwaunoenda naye vakubvunzei ava vari panapa saka handizivi kuti ivave vanhu kana vachitaura kuti aitadza kubata vana anga asingade vana kana vana vafurirwa namai vakuti musaende inini ndoisa tambo muhuro kuti dzowei anditi bcause unoziva mwana nguva hazvibatsire kuti iwe uzoti uda baba wako papai paipisa pongo uchisunga vake and it, just because pane something now you, you want your father no bobo wako ndi bobo wako mm. ende inini handingapindire nyaya dzebobo wangu saka ndizii but isusu we used to love each other zvavanotoziva even amwene vangu aa ah. Ah, mwana wangu ini ndaivadai handidi kunyepa ende udai wangu ari panofunga kuti pane nonsense dzese dzamunoverenga dzidzi dzaiti i used to love that old woman vanga vari shoti kaya mwana wangu handiri but vakafanana nani natu dzimwe vaiti vakazobva kachendikaramba ndakata ndoti e eh, nhaiboko kubva matoita kunge mwana wenyu kudaro nzwa imi saka i don't know kuti vanhu vanenge vachiita se we good friends hey guys so inini honestly what i really think zvandinofunga hangu zvandinofunga pfungwa dzangu what i really think is if you are a man and you have your first wife right and you work for things nemukadzi wekutanga moshanda moita vana venyu and stuff and then you decide to take another wife i honestly think kuti the things that you worked first with this with this faced lady is the things zvinoramba zviriko kuvana nemukadzi yeye zvemukadzi wechituu ndozvamuchazoshanda kutangira ipapo so that these kids they don't get to struggle because obviously iwewo ukaita mukadzi wekutanga wechitu wobva waita wechitu wechitu ndiwo wakupa rudo rwese kudarika mukadzi wekutanga because what made you take the the second wife iwe une first wife yaunayo which is not a problem because it's your decision for you to, to have polygamy but relationship yako nevana vako vemukadzi wekutanga haifaniri kuti iaffectwe nastep mother vevana because when you die seizvezvi zvandi wobva wafa wafa iweyo pfuma yenhaka wobva wasiira mukadzi wako wechitu the kids from the first marriage will obviously struggle because obviously uyuyu haana relationship yakakwana nevemwe mukadzi wekutanga saka thats where the tension come from and sababa iwewe youare supposed to share things equally ita kuti mhuri dzako because iwewo you are the one who decided kuti aiwa inii ndakuda polygamy of chi vana ava you brought them to the world ndiwe mukadzi wekutanga iwewo ndiwakamuroora nditi vana ava ukavaunza to the world so these kids deserve equally to enjoy your legacy as well as mukadzi wechitwo nokuti iwewo ndiwakadecide kuti uroore mukadzi wechitwo these two should enjoy equally legacy yako iwewo zvaunenge wasiya iwewo zvawashandira ndosaka polygamy is a very very big step that you should reconsider first before taking it because zvinozokonzera makusanzwanana panyaya yeinheritance hane muonzo mutukudzi he messed up a lot because like vana vakawandisa as a musician as an artist maybe aifanira kudaro but i honestly see it as wrong because uyu ari kuda zvake uyu ari kuda zvake uyu ari kuda zvake uyu ari kuda zvake and at the end of the day zvinopedzisira zvekuti wange uri baba vasina kurongeka ani mazvona zvinopedzisira zvekuti wange uri baba vasina direction saka chiri kudiwa pakati pavo munhu anogara navo pasi vese as a family as mutukudzis whole family woona kuti zvinhu zvacho zviripo zviripo zvacho zvodivhaidwa sei nyangwe musikana kana akaroorwa nyangwe asina achingori mwana wababa ivavo saka she has the right to the things nyangwe mukati akaroorwa saka anofanira kutanga zvake kutanga zvake yes its a good idea anofanira kutanga zvake ende zvagara selma has been working so hard achiimba achiita sei but she also deserves to be recognized kune zvinhu zvababa vake handisi these are my thoughts guys comment down below what do you guys think about inheritance in zimbabwe pfuma yenhaka zviri kufamba sei ndiri kuona senge iri kuparadza vanhu iri kuparadza ukama pfuma yenhaka because most people vari kukarira pfuma iyoyoyo not knowing kuti wo oh, vano futi they deserve it because ndibaba vavo comment down below guys